Enti kita tu bedau begaga ke kupi au, gaga dulu kupi kita. Pause dulu meh video tu. Nyadi siti agi enti kita bisi meda iklan ba video aku tu minta kita anang skip au lalu kita ke empai subscribe. Ingat anang enda subscribe. Kita ke udah subscribe geri terima kasih ngagai kita semampai nyukung channel Kasen Skuad Horor. Lalu ngarap ke kitai tu panjai begulai au. Nyadi lalu deh terus kitai tu ngibuh kitai muai masa kitai ngaika randau kitai tu nyu panjai. Pia ke bunyi tampung tujuh belas tu. Aki tuai ke betemu enggau sanga nya ukai orang sengapa tang iya nya meh manang ti chukup mayuh penemu sereta bebalai ba menua iya. Manang nya. Sigi diau dalam kampung enda nyengulai orang. Iya dikangau orang manang munggih. Nyadi puchok aku nemu nama kebuah nuan datai tau rembus ke menua orang kitu. Kelimpah ari nuan muchok nadai orang. Siko kala nujah menua ti benung tujan nuan tu. Menua tu chukup belatung. Enti nuan udah nyidik kaki ba kampung tu, nadai siko orang ulih tepansut kediri ari tu chu. Nuan pan tau tinggal nyaut entelah ti dilalai ke aku. Enti nuan enda tesaut ke entelah aku nyawa nuan nyadi keganti. Endang sigi atur ama udah nujah menua aku. Manang unggih tu chum melinsum nyeling sangga iya bejako enggau sangga tu tadi au. Di dalam runding iya sigi enda tesaut ke entelih iya nembiak baka sangga nya. Kenu ku cherita tusi orang ba rumah panjai ti kala tiki sanga sebedau nya, aki tuai ke nguan kampung puang nya deka makai umur orang ti enda saut kentelah nya ngambi iya tau idup beratus taun tau pulai ke biak baru. Neh aki ni entelah ti kenuan nya deh lalai ke dia meh wai ke aku mupuk. Baru, neruska pejalai aku udah tu. Pia ku Sangang jaku seraya jaring ngumpul barang ke bisi dibai iya maya nya. Lebuh Sanga ka beradu maya nya, dia manah unggih tebeda keduku Ilan ti ditangkin Sanga nya tadi. Ukai orang sengapa nimbiak tu. Enda sengapa tau diuji aku iya tu. Silap hari aku empu ulih tinggal penusah. Pengudah iya meda Ilang nya tadi manah uih enda nyadi belalai entelah enggau sanga. Niat ati iya tadi diketu ke neka nya aja. Ni deh ke sekali agi sanga nanya ke entelah ko manah uih nya tadi. Uhh kira ke menasip meh nuan ulih lepas ari menua tu. Nyadi aku enda meri nuan entelah. Tang aku bisi peminta bah nuan, ko Maneng Unggih. Nama peminta nuan nya deh ake? sangga merening ake tuai nya. Enti nuan ka idup ngelepas ke diri ari menua tu, nuan niki ke bukit nyin ba emperan sepiak nyin bisi sungai ke dikumbai orang Bungai Pengidup. Ambi nuan bungai nya lalu bai nuan ngagai aku kitu. Tang. Enda mudah ngambi bungai nya laban bisi ular pala lima ngenyagau endur nya. Nyadi nuan kurang aka mati meh nuan tang enti nuan ngambi sereta mai bungai ke pasang ngagai aku kitu, aku deka meri nuan upah. Pia ku Manang Unggih ngaga semekat enggau Sanga. Nyau nelan liur, Sanga ninga utai kuya nya. Manang unggih sekali agi tuchum rening sangga. Tang tuchum nya ukai tuchum ti manis. Tuchum ti penuh reti. Laban dalam runding iya, sigi ka munuh sapa aja ti udah rembus benua ti duan iya nya kia. Anang agi deh iya nemu sangga bisi ngembuan ilang munsu unga ke tau ajih nya. Lebuh sanga ti Bedung bejalai deka mansang ke bukit ti ku Manang Unggih nya tadi. Dia iya ninga nyawa munyi orang ke bisi nyapa iya. Bendau diri ga iya gegining merening kiba kanan nadai ga dipeda iya orang. Tu aku ba baru nuan munyi ku nyawa orang nya lebuh iya merening ngagai bau iya dia iya tepeda ke siku ke sulai ti manah amat churak. Nyau alit meh ati iya meda ke sulai nya tak nemu bejaku. Enda lama udah nya, peda nyau mali nyadi indu ti chukup pemajik ga maoh sulai nya tadi. Indu nya pan lalu bejaku, Anang takut nuan, nadai aku makai nuan. Techuchum udah indu merenyang sangga. Sangga baka ke semampai enda memunyi. Sapa nuan? Sangga nanya indu nya. Ndai buah nuan nemu sapa aku ai. Ngitu aku semina deka madahka nuan, apai tuai ke enggau nuan berandau nya ngembuan niat enda manah ngagai nuan. Iya ka munuh nuan nya alai iya ngasuh nuan niki bukit nyin ngambi bungai pengidup tu, ku iya. Iya enda tebunuhka nuan laban nuan ngembuan ngilang musuh enggau iya. Ku indu nya jaku enggau sanga. Sanga merening ngilang ke tangkin inya. Iya enda nemu reti ku indu nya tadi, iya pan lalu bejaku enggau iya. Indu nya pan lalu bejaku enggau iya. Menua tu suba enda baka tu chukup manah menua tu suba. Tang ketegal manah unggih nya kelalu nginginka kuasa. Semua kami ditu dibungkus umpih. Baka ke peda nuan diatu, kami disumpah nyadi separuh mensia, separuh ke sulai, terebai ke iba kanan ngiga penyangkai. Kapa-kapa nadai tuju. Pia ko ke sulai nya tadi, madahka sanga tu. Bala pedinga nya dinga mega cherita nya. Nyu geli ke ninga utai betemu enggau orang tuai tau tu enda nemu mati, nemu biak, nemu makai umur orang ke agi bedau. Nyadi bala peninga semua terima kasih ngagai kita ke udah semampai mending ke cherita. Ngarap ke kitai betemu baru ba renggat ke lapan belas tu. Nadai randau bukai pia malam tu aku minta ampun enti. Cherita cherita kitai tu enda berasai pandik laban udah ditulis orang ke pengarang udah nangka tu ngai nyadi ga aku ngelebih ke bekeni ke pemanjai laban enti nyu deh panjai ke kitai kitai enda nemu tuju iya enda pia bala peninga nyadi terima kasih au ngagai kita ke udah munyi ke melayu faham. Keni ke kitai tu sigi becerita nangka ni renggat siti renggat. Jadi kita ke empai subscribe au ingat anih enda subscribe laka ke malam tu aku minta semua bala peninga anih enda subscribe lalu tekan ke luchin kita nya ngambi kita nemu video renggat ke ba lapan belas ti kada kitai. Jadi mupuk dulu aku selamat malam semua.